Тыа күнүнэн нэһилиэгим олохтоохторо быйылгы сыл оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин тэриллибитэ сүүс сыла. Биир үйэ аннараа өттүгэр маҥнайгы уһуйаан баар буолбут. Өскөтүн тыһыынча тоҕус жүз сүүспэ сыллаахха уопсайа биэс оҕо саадыгар икки үһүс оҕо хаабыллар буоллаҕына, икки тыһыынча сүүспэ сылга ити сыыппара аҕыс сүүс тоҕус, ол эбэтэр Тоникка тыһыынча аҕыс сүүс оҕо тэҥнэһэр Ипсаат ветераннарын барыларын эҕэрдэлиэҕин, бэйэлэрин кэмнэригэр оҕо иитиитигэр өйдөрүн-санааларын ууран, ийэлии сыһыаннаһан элбэх көлүөнэни иитэн таһаарбыт үлэлэрин түмүгэ. Дьохсоҕоннооҕу Мүчэр уйаан үлэһиттэрин барыларын бүгүҥҥү үөрүүлээх күнүнэн Эһиги иитиилээччилэргит ааттарыттан Долгуйан туран эҕэрдэлиибит! Уон дьоллоох олоҕу! Уонна эһиэхэ анаан түмэн оҥорбут эҕэрдэлэри көрөргүтүгэр ыҥырабыт! Күндү ветераннарбыт уонна аҕа саастаах бүлкэ үлэлиир коллегаларбыт! Эһигини детсад үлэһиттэрин бырааһынньыгынан уонна дошкольнай үөрэхтээһин сүүс сылынан итиитик-истиҥник коллектив аатыттан эҕэрдэлиибит! Эһиги сүрэххит сылааһын бэлэхтээн үлэлээбит үлэҕитинэн киэн туттабыт уонна махтанабыт! Биһи эһигини куруук ахтабыт, саныыбыт уонна кэтэһэбит! Убаастабыллаах бэтэрээннэри уонна үлэһиттэри дошкольнай үөрэхтэһэн тэриллибитэ сүүс сылынан итиитик-истинник эҕэрдэлиибин! Баҕарабын үлэҕитигэр ситиһиини, кытаанах доруобуйаны, олоххутугар дьолу-соргуну!

коллегаларбын барыгытын итиитик-истиҥник, урааҥхайдыы уруйдуубун, аламаҕайдык айхаллыыбын. Кыра оҕону иитиигэ мин барыта түөртэн икки сыл устата үлэлээн аастым, улахан аҕарын сэбиэдиссэйдээбитим. Бу олорон санаатахпына ааспыт Үлэлээбит кэмнэрбэр биир идэлээхтэрбин мунньан уонна биир интэриэскэ барыларын түмэн, айымньылаахтык үлэлэппитим түмүгүнэн ааҕабын бэйэм бу кыраҕыны иитии түмүгүн тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон тоҕус сыллаахха сыл бастыҥ дьыссаатыгар Саха Республикатыгар кыра оҕону интеллектуальнай иитии анал аатын ылбыппытын уонна икки тыһыынча түөрт сыллаахха Таатта улууһуттан бастакынан Арассыыйаҕа сыл бастыҥ десантын аатын ситиспиппит биһиги барыбыт ситиһиитэ диэн ааҕабын. Мин билигин баҕарыам этэ билиҥҥи эдэр көлүөнэ иитээччилэригэр кыра оҕолору билиҥҥи бутуурдаах олоххо сиэрдээх киһи гына иитэҥҥит, аныгы бэйэлэригэр эрэнэр кыахтаах оҕону иитэргитигэр болҕомтоҕут иһин баһыыбалар. бииргэ үлэлээбит дьүөгэлэрбин, коллегаларбын үөрэҕирии сүүс сыллаах юбилейынан уонна иитээччилэр күннэринэн итии-истин аҥардарын тиэрдэбин Бука барыытыгар доруобуйаны, ситиһиини, уһун үйэни баҕарабын. Онтон эдэр коллегаларбар саҥа үлэлии сылдьар бука барыгытыгар элбэх ситиһиини уонна уһун дьоллоох олоҕу баҕарабын. Тапталлаах дьох охсоҕунум дьоно-сэргэтэ итии истин төлөннөөх эҕэрдэ булуохтун! Убастыыр Мичилди сад коллективыгар уонна ветераннаргар Саха сирин дошкольное образование сүүс сыллаах үбүлүйүүнэн итиитик-истинник эҕэрдэлээн туран, коллективка үрдүк таһаарыылаах үлэни, ветераннарга уһун ийэни, Уонна барыгытыгар кытаанах доруобуйаны баҕаран туран эҕэрдэбин-ыытабын эйигини кытта тэҥҥэ отут биэс сыл алтыспыт Евдокия Николаевна Күндү бииргэ үлэлээбит коллегаларбын оҕо төрөппүтэ тэриллибитэ сүүс сылынан барыгытын итиитик истиҥник ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин. Баҕарабын барыгытыгар

Бииргэ үлэлээбит күндүтүк саныыр үөлээннээхтэрбин уонна билигин үлэлии сылдьар иитээччилэри сүүс сыллаах юбилейгытынан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин уонна үлэҕитигэр ситиһиилэри баҕарабын. Бэтэрээннэрбэр доруобуйаны, ыалдьыман сүтүмэн. урукку үөлээннээхтэрбин билигин үлэлиһиллэр эдэр үлэһиттэри дошкольник күнүнэн итиитик истинник эҕэрдэлиибин

Оскуола иннинээҕи үөрэхтээһин сүүс сыллаах үбүлүөйүнэн көннө бииргэ үлэлээбит ветераннарбыт, детсад коллективын барытын итиитик истинник эҕэрдэлиибин! Баҕарабын бары этэҥҥэ доруобайдык олорон диэн бэтэрээннэрбин алгыыбын. Эдэр коллективка түмсүүлээх, өйөһүүлээх, өнсүүлээх, ситиһиилээх ырыаны баҕарабын.

сүүс юбилейдаах сылынан куруук бииргэ үлэлээбит, истинник саныыр коллегаларбын, итиитик истинник эҕэрдэлиибин! Бары биир иллээх дьиэ кэргэн курдук бэйэ-бэйэҕитин өйдөһөн, өйөһөн, убаастаһан, таһаарыылаахтык үлэлииргитигэр, олох Го, үөрэххэ, үчүгэй бэлэмнээх оҕолору иитэн таһаараргытыгар, туохха барытыгар үтүө холобур буоларгытыгар ис дууһаттан баҕарабын. Бары дьоллоох буолун, этэҥҥэ сылдьын. Күндү бииргэ үлэлээбит, алтыспыт Мичил детсад коллективын, детсад бары бэтэрээннэрин аналлаах бырааһынньыккытынан уонна Саха сиригэр дошкольнай үөрэхтээһин сүүс сылынан итиитик-истинник эҕэрдэлиибин! Барыгытыгар чэгиэн-чэбдик доруобуйаны, айымньылаах, үрдүк тахсыылаах үлэни, дьиэ кэргэҥҥитигэр этэҥҥэ буолууну уонна дьолу баҕарабын! Мичил детсад иитээччилэрин бары үлэһиттэрин бу профессиональнай бырааһынньыккытынан итиитик истиҥник эҕэрдэлиибин! Бу үүнэр үөрэх дьыла элбэх ситиһиини, табыллыыны аҕаллын доруобуйаны баҕарабын Оскуоланы үөрэхтээһин сүүс сылына бары үлэлээн ааспыт бэтэрээннэри уонна билин үлэлии сылдьар коллегаларбын итиитик истинник эҕэрдэлиибин. Баҕарыым этэ үлэҕитигэр Өттүкситиилэри, чэгиэн доруобуйаны, дьоллоох соргулаах олоҕу. Аламай сырдык күнүнэн Оҕо саас биһигэ биһиги детсааппыт юбилейдаах сүүс сылынан бииргэ үлэлии сылдьар коллегаларбын ветеран үлэһиттэрбитин барыгытын үс сүрэхтэн итиитик истинник эҕэрдэлээтэҕим буоллун. Биһиги аймах удьуордаан туран бары дьыссаакка үлэлээт, сэмэй кылааппытын киллэрсибит үтүө үгэстээхпит. Ол курдук биһиги эбээбит Акулина Михайловна Битюнова-Чохина кырачааннары минньигэстик аһатан, күндүлээн буоларынан өр кэмнэргэ үлэлээбитэ. Таайым Афанасий Охонооһой Битюнов детсад мэлдьи сылаас буоларын туһугар оһох оттооччунан үллээбитэ. Эдьиийим Мария Ивановна Чохина таҥас суйааччынан, мин ийэм Татьяна Ивановна ньээҥкэлээбиттэрэ. Билигин мин сиэннэрэ, оҕолоро Саргылаана дьонум туйахтарын хатаран, үтүө суобастаахтык үлэлии сылдьабын. Иитээччинэн үлэлиир кэммэр кып-кырачаан оҕолор үөрэ-көтө детсадка кэлэн үчүгэйгэ, сырдыкка, билии, билии бөҕүнү ылан бараллара. Көрүдьүөстээх да түгэннэр бааллара. Саамай кырачааннар ааппытын таннары да этэр кэмнэрэ бааллара. Онтойдарбыт наһаа миниэс буолара. Ол курдук Уйбаана Саргылаана буола сылдьыбыт сыллардахпын. Кырачааннар көрсүө сэмэй буола улааталларыгар, кэлэр кэнчээри чаппыт, олоххо бэлэмнээх буоларыгар сэмэй кылааппын киллэрсэ сылдьарбыттан наһаа үөрэбин. Үүнэ-сайда тур тахталлаах дьыссаатым. Эҕэрдэ!